געווען א יונגל א יתום דארט, נישט געהאט קיין טאטע נישט קיין מאמע, איז איינגעשטאנען ביי עפעס א פעטער, יענער האט זיך נישט אומגעקוקט אויף אים, אויסגעלערנט קיין עברה, צו קומען אין שול יום כיפור ביינאכט, אזא א צייט וואס יעדער קומט אין שול און ס'איז אזוי מען פילט די יום כיפור אין די לופט, כל נדרי ביינאכט, און דער יונגל קוקט ארום, האט אנגעפאנגען באדערן, איך קען נישט דאווענען, איך קען נישט, איך פארשטיי נישט וואס שטייט דא, יעדער דאווענט, יעדער זאגט, יעדער זינגט, איך ווייס נישט גארנישט. און ער איז געווארן אזוי מער און מער אויפגעגעסט און געווארן אזוי פארווייטאגט, טראכט ער זיך, ער לייגט אריין די צוויי פינגערס אין מויל, און ער גיבט אזא פייף פון ווייטאג צום אייבערשטן, אזוי ווי, איך קען נישט דאווענען, איך קען נישט זינגען, איך ווייס נישט וואס שטייט דא, פייפן קען איך, אזא פייף, און דאס איז ארויפגעגאנגען אויבן אין הימל, דער אייבערשטער האט געזען זיין תמימות, זיין פשיטות, דאס קען איך, איך קען געבן א פייף. און ער האט צובראכן די גאנצע געזייער, האט בשם הקדוש געזאגט, פארשטייט זיך דער טאטע, דער שטיף טאטע, דער פעטער האט אים אנגעפראסקעט, דו גייסט ארויס אויף בית מדרש, דו האלטסט נישט ביי גארנישט, דו ביסט א, ביסט א, ביסט א, ביסט א באם, איך ווייס, דו דאווענסט נישט, דו פייפסט, אבער זיין הארץ, דאס האט מען געזען אויבן אין הימל, מען קען קיינמאל נישט וויסן ווער אין בית מדרש ער האט יעצט גע'פועל'ט פאר די יאר אז אידן זאלן, זאלן, ס'זאל זיין נאך א יאר גוט פאר אידן, ס'זאל נישט זיין קיין מלחמות, ס'זאל נישט זיין קיין, קיין גזירות אויף אידן, מען קען קיינמאל נישט וויסן. ס'איז פארקערט ווי מענטשן מיינען, מענטשן מיינען מ'דארף עפעס זיין עפעס א דער רב, מסתם ער האט עס געפויעלט, קען נישט וויסן, די גמרא פארציילט אין מסכת תענית זייער שיינע מעשות, צייטן וואס ס'איז געווען גזירות, ס'איז געווען א טריקעניש אין ארץ ישראל, נישט געווען קיין רעגן, איינער איז צוגעגאנגען צום עמוד, ער האט געזאגט מה השב ורוח, ס'האט אנגעפאנגען בלאזן א ווינט, מורד הגשם, ס'האט אנגעפאנגען קומען וואלקענעס, און מ'האט זיך געוואונדערט וואסערע זכות האסטו, וואס טוסטו? זאגט ער, ער וואוינט אין א ארעמע דארף, עס איז נישט דא קיין געלט צו קויפן וויין פאר קידוש און הבדלה, ער שאפט א באטל גרעיפ דזשוס פאר די בית מדרש, ער האט א זכות אז ער איז צוגעגאנגען צום עמוד און געבעטן מה שבריכם מוריד הגשם, עס איז געקומען רעגן, א פלעינע מענטש, א פלעינע מענטש איז געזיצן אין בעק פון בית מדרש, נו אויף סייט די גמרא, עס איז אמאל געווען עפעס א מגיפה אין א שטאט, אין די געגנט פון רב איז נישט געווען, די גאס ווי רב האט געוואוינט איז נישט געווען קיין מגיפה. סאו די מענטשן האבן געמיינט אז בזכות רב האט מען מודיע געווען אין חלום פאר אלע מענטשן, ניין. אויב רעכנט מען זיך יעצט מיט די זכות פון רב וואלט בכלל נישט געדארפט זיין די מגיפה. וואס איז געווען די מעשה מיט דעם גאס? דא וואוינט א איד, ער בארגט זיין שאוול, זיין טרעקטאר פאר די בית החיים, די ארעמע חברה קדישא זיי האבן נישט קיין געלט צו צו קויפן א שאוול צו אויפגראבן צו באערדיגן מענטשן, ער בארגט זיין שאוול, וואס האט ער געטון? ער האט געבארגט א שאוול, וואס דארף עס זיין א סתם א שלעכטער נישט צו בארגן? ניין, וואס איך פארליר געלט? האסט געטון א קלייניקייט? אין הימל איז עס חשוב. פארציילט די גמרא נאכדעם איז געווען עפעס א פרוי אין סירע און די רויקארט, איך דענק נישט פונקטליך וואו, צו די סירע און צו די רויקארט איז געווען א עס איז געווען פייער, די גאנצע שטאט האט אפגעברענט, אבער איין גאס איז געבליבן אן פייער. מען האט געמיינט די זכות פון איינע פון די צדיקים וואס האבן דארט געוואוינט. זאגט ניין, דא וואוינט א פרוי וואס זי איז מסכים, ווען זי באקט אז די שכנים זאלן אריינלייגן קוגלעך אין איר אויוון, זי פארדינגט אוועק איר אויוון, זעט מען פון דעם, א מענטש מיינט אסאך מאל, איך דארף זיין עפעס, אה, איך בין שוין נישט קיין רב, איך בין שוין נישט קיין דיין, איך בין נישט קיין ראש ישיבה, איך בין נישט קיין משגיח, נו, אה, איך בין א פלעינער מענטש. דו פלעינער מענטש, דו קענסט ברענגען די גאולה, דו קענסט העלפן אידישע קינדער זאלן נישט האבן קיין גזירות.